Erokamano ahinya nyikwa Ramoga Jwang' kendo e telo machielo kaka watime pile kaendi e chenro ni endi mar bende go mbaka kod Ajwang' Junior. Kawuono wan kaendi gi wendo bende isewero kineno kendo bende wadwaro go mbaka matin e wi wechego eki bende chando i jopiny kaendi moloyo tie alwora mar Nam Lolwe kata oganda Luo kanyo endi. Arwakini machiegni nyinga en Ajwang' Junior kama endi en AJ Media. Kapok iluwa to luwa mondo bende iyud mago eki matuche kod gwenge gi pinjego eki ma ok oting'o koda ka mago eki ma bende timore kanyo endi mopondo wanyenyo e lela erokamano chal nade akwe ba antie nyaka ne wanere chini kata chare ka iwuoyo ewi vigingi bwana eh bwana jogo golo tich koro wachwado negi tich matin tin mhm. nyasaye biro timo kabisa ngima ne cha ngima tiri nade antie minena ni eh. eh. ah, weche mag ajawo chung' kanye sani Ah, jawa to odong' mana kaka iwacho ni to the world. En aena to the world. Ah, inyalo wacho ang'o ne bende wuod luo ma bende otelo kanyo e weche mag ajawa prince ineno ka bende ochano wuodhege mage odhi e pinjego eki mag rabuon Ah, odhi e pinje mag sungu koro macha lich kaka lich dong' nineno ka lande mapos an daland gik moko maonge bwana dong' ku nyaka ne konwa nochal nade kok walande macha lich lich kaka lich ing'e nubag Nubag nitiere Germany. bas koro ch- check time table odhi gocho e pinje madhi apar gabich mag songo koro opek ok oyot amach ok yot opogore gi makagundo road mapile pile macha chuan thum bwana Ang'o iwacho ni Ford Kagundo Road? amach opangi to koduogo to wan gi malaika festival for the first time wayudo jathum mae luoland mabi gocho kumitime national holiday nyaka ne chakre onge jawangla mosegocho e pap kaka uru gardens en mana inda kende koro mano bwana otemo Inda otemo. ah, ok notemo to nyalo yes Koro nyiso ni en ema oketo angla malo sani. Bwana Uhuru Gardens ok nyathi wadu bwana. Bwana Uhuru Gardens Jakaranda. Kata club moko mathin gi. Bwana mondo mi pong Uhuru Gardens but udhi pong'e. Eh Malaika Festival wach ne rach macha pek. Kik ilew uja fwamba ng'enu bro biro. Eh, Nairobi edition. pek bwana weri gi moko miyo osebed kigoyoga chien ka endi nyocha bende iwacho ni kia oo joma timo challenge orumo kia ni oo ketgi wa mama ata jwangwa nini pe an abro we interview gigi gima kata in ineno anena ni jokato wa mama emoginene emoketo wamama oketo ng'aw pod ichak ipenj ah luongo nying ng'ato to rach lakini tinde jagitim challenge Nitie wuod California ni, kene California. Macha pok ong'ewa mama, pod en gi bidi, we ong'ewa mama gi soft life. Ok ibi nene kotimo content donga koni. Mama dago ji. Ai, wamama oro pesa sana sana maloka. Kata mana mo- modak yo gini wawuondo nere kuma ji ne nigi pesa kabisa. Isili. tigeri gima dhiera gi jowang' gi joma promote kata joma nigi wamama onge ng'ama oseyudo wamama ma- mama ma karen gina gina island kae te igeri mano nonro masetimo Ah, ah, nitie ja- nitie ja karen bwana onge ng'ama oseyudo mama karen Onego tim nonro onge kata kile leswa onge either endonom rwaka eh, siokimau eh, kure to gi kagundo road kuma wa mama yudore kona ng'a mosebet gi mu mama lavington karen milimani M- milimani kata kilimani kilimani onge gin agina wamama moko ma ok ni be gigolo pesa ruok gin agina waluongo ni average human beings gin gi yuto moro mana ma average ok ni be gimewo ruok Adiwo in ichomiane jowanga. Ah, onge ng'ama sechomiane. An akoni ga adieri. Jogo 90% mumama. Bwana nasebedo nyaka koro donge bwana wamama go ka donge ncha timo kod interview. Wamama mang'eny oseke oro na message mondo a expose jok ma giketo. Akono gi tim no kanyal. an awacho awacha overview Koro nyiso ni ing'e jomoko e tigo mama sani. to dong nie simba ka simba mang'iewo gi pesa mang'eny ni diwuonda Ok, wagol wa- wa- wagol wagol list bwana. Ah, kik iluong nye ng'ato ae luongo nye ng'ato Eh, bed mos Adiwo nyiluo tinde ok eh, ikendo mana gi kata bende yawuot luo tinde kendo mana nyi okuyu. Ang'o matimore? bwana an interview gi jasekoni na bro gimineno anena ni nyaluo to tinde ok nyuomre tichanda ok nyomre na bwana gigi chandago pile pile takoni nyaluo ang' ne nyuomre nade to time table mar okoth jarapogi omako f mar inda omako f kuma inda goche utieno te Monday to Monday. Dongo swa. Odongo ng'e ni gocho kure, kowuok to dhi kure, kodongo nindo bende ong'e ni odongo nindo. Nyaluo ka inda nindo to ong'e ni inda nindo, kawuono inda onge so. Kendo ikone ni ing'e nahero ga dhi e inda lakini kawuono to inda nindo. Dong' kawuono Monday ong'e ni inda nindo. Koro pumna ni kibaro wiyeno kama dong' ajawa ema opangore ni en aena jawa jawa jawa. Koro ok onyal dhi ir jatelo. Yawa, otogero pacho. ang' nomiel sa adi to ang' noted ne dijuo sa adi mana ka tedo ok mbasni bwana ka tedo ok nyathi wadu ing'e ni kidhi tedo to ok inyal dhi mielo inda kata inda gochome e pier odu ok idhi dhi Nikech in e odi. in e odi nyaka koro i- i- igi idimbri gi chike mag keny ang' dang' giyiet sa adi to ok rom gi thamos ang' ne chwakni chuori ang' ne chwakni pi maliet olnie thamos makelni gi krom e wi mesa ok onyal kelo Koro nyaka idimbri, koro jogi ok nyuomre. Emomiyo kuche tindo ineno ka gi- ka ging'e ni nyiluogo sherehe mang'eny, koro nyiu kuche tindo opong' ir luowagi. To dong' bwana dong' wanenogi, dong' wan e boma ka bwana, koso in idak kanye bwana? To dong' nj- chuo luo to tinde kendo kuyo pile ka pile. Piny maru, okuche matinde, nikech okuche tinde eh, timore, giwuondore. Koro ite- item- itemo wacho ni nyiluo ok- pok odhi ka tedo nikech ajawa to bwana donge matemo explain nini donge en mana jawa mani to the world to the world Jawa ketho nyiri. kata nyathi ok twene napkin ji dhi miel ajawa gideko ji dhi miel ajawa to the world ng'ama ang' ne yie ka out ajawa to to the world to makoni gigini to gigo kiwinji an osenega to adieri tema chunge Nyako. emomiyo kuche mayo gi chwo ee nikech ok ok ok ginyuomre awanyuomiki kiswahili wacho ni awanyuomiki odiochieng ka nini collide gi nyako sani oduogo e yamo ah, nyako ah, otemo sani mm, ok anyal goye mang'eny otemo en otemo weuru omany mogo Eh, en sawa nyako ni sawa en sawa wamany mogo ok adwar wach erokamano ahinya kanyenyi koro mukajang pod odhi mbele kaendi gi twak kod odiwo uh, comedian kata bende odiwo ja obwanda jagono man gi lony mar ariyo e weche goki mag bende loso nyamburko mag bmw kod ingo koda ka volvo e kind mamoko kanyo endi inyalo kanyo bende ywane tol e namba ne kanyo bende wabiro keto ni screen kanyo mondo ine kaka bende en gi tich maber mar loso nyamburko e rang'iny mowinjore odiwo jabwanda Eh, wawuo ane na ng'eni nyaka ne sisechakre pacho ka endi higa higa mar gana achiel miya ochiko kod prauchiel gadek nyaka piny kenya ne yudo loch mare eh, josise moko nitie ma bende osebudhi e kom mokalo to kwane gima gitimo josise moko nodonjo nyoro to gitimo gima ber mm. Jomoko bende pod biro biro timo gik mabeyo. Sasa ka ndi to chung' mari ni kanye? Ah, an nyaka sani. To dong' an gi kura ma Nairobi ka. Ting'eyo maber niya, kata dala bende anyalo kawo kuche. Lakini king'iyo siasa, ing'eni gibo wacho ni oh, jami ji nyiero siasa to koro time ang'o. Abiro e siasa kendo koro awuoyo gi thuon. Gang'o? Githuon. Kichamba go kura. Kwani anto kucha dhiga kure. Kucha dhiga kure. Donga goega. Koro nyoro na an gi atatak. Ne, kaka babu owino kijana matin ma wiye ler mosomo ma eh, eh, dholuo wacho ni en gobok otiegore e rang'iny ma- ma- modhuro Mamalo. eh, ne ok omi kom cha kom mar odiem bwana kijende igi nowang' e mbui marach kijende igi nowang' ma ji openjo ni to kare wan kijende uketwa kanye gima nwadwa nokaw to mi babu owino to mondo koro ji owach ni a ah, kare koro wadhi maber kech bwana cha nigi lony ing'e ni nyalo bet ni iki tin to kwadhi e muma uh, solomon wuod daudi nogineni uh, ah, daudi owuon ning'e wuon daudi in daudi maka jese e eh, daudi maka jese koro kane malaika obiro to kono jese nikel yawuoti te To nikech nong'e ni Daudi ng'at moro ma be onge, Nyasaye ok nyal yiero. To dongo dhi omo yawuote malich madongo dongo modongo maboyo maboyo maboyo. To weka Daudi kwayo. Owe ka Daudi kwayo to Omana rombe. kwa rombe. Koro ka malaika openje ni ah, to jaduong' Jesse, to be nitiere moro ma do- didong'? Magi ma in go te ni ah, moro nitie pod onyangweru kama. En okwa dhok. Kwa rombe. En ohero mana kwath. ang'e ni nyasaye ok deyiere to jo malaika kone ni en emidhi iluonge to donge emiyiere daudi maka jese tema koro daudi koro telo ne jo-israel ike dong' ne tin to donge babu owino mane nyasaye oseyiero to ne jo odm ok odhi oluonge pap kuma nokwaye mondo mi obi nyasaye oyiere kete ogai mar odm bwana gigi biblical koro nyiso ni oseyier babu owino mata nyasaye mane oseyiero to satan donjore ni to gikawo nyongo to giketo kacha bwana nyasaye yiero ji kapod tindo kata king'iyo bwana cha kaka omako embakas hist bwana cha konyo ji an okawach ni nokonyo ji nosekonya to kata kodwa konya bende ok datamri ndi tamri konya Ka kata yesu owuon nokony ting'o msalaba ito koringa babu owino osetimo gik madongo madongo nitie joluo adi kok wawuondore nitie josiasa mosetieko kizungu luongo ni two decades two decades luongo nying ng'ato rach e bunge e, higni prariyo e, to nyaka deye motie bath utegi onge ma gisegero negi kata udi nyaka deye machandre to nitiere kata joma loso ndara madhi dalagi owuon dongo tamogi to osebede bunge madhi 10 plus years to nitiere wuoyi moro ma be kik wiwa wilgo akosekoni ni gin jolwadi iluongo ni dr raymond omolo Raymond Omolo. jakanye pir ma jaro mosiep jaro soja ma jaro pako bwana bing'ere in bwana ing'e ni rei ok pakrega ni, ni kotimo ma to post kotimo ma to post to rei timo madongo Kwani simba ni diwuonda bwana, simba mang'iew alufu pradek diwuonda. Dong' kareyo gero ne mama moro ot taneno ka gipost kuchocho. Kwani simba riambo? To kanyipir kuma rei wuoke, karachuonyo. Ing'e ni sani ber machal nade? Chal Amerka. Tarienye. Midonjo adonjo area moriwo kanyo kanyipir, bana dong' chal Amerka. Bwana Reo Molo konyo ji bwana, to ok olandi. Picha bende ok ogo, be ok owach ni nakonyo ng'ane. Bana binge Dr. Raymond Omolo in. Dokta. Omolo nyathi oye wang' okiewo gi lo. Osiep jaro. Osiep jaro soja. Bana binge re in. Re Mano nyalo PS. konyi mi. Mano su OS ni PS med super PS. Koro kidwa ng'eyo ng'ama chunye ler, ing'e ni gige koni niya history, kifollow history nitiere ga ng'ato noyugi PC. Ing'e PC? Pisi ang'eyo. pisi bende ne nyalo go kuomi dola ma wiyi wil midonje cho kiwuon idonje baf mano noyugi pisi Mano olo kuomi omenda. to pisi nodonge ps ma sani Raymond Omolo ni to dong ne gitiyo tich achiel in the office of the president dong ochako kawe to miye jaluo To do- donge koro ine bwana molo konyo ji bwana Molo konyo. to kolandi boki binene wi gari ni o kia nakonyo ng'ani kia gero daraja mane kia dwa ni mino timre nade aa en koseyudo mama mochandore nyathi momaonge school fees kata nyanza kucho to osegwelo to oserwako e skul bok olandi mache kaka ikonyo ji ok ni kidini to picha to picha biseneno in iseromo kata gi Raymond Omolo in Okaromo. biseneno kopost picha ne en owuon Ok- bana macha ng'ama konyo ji silent bana in bi ing'eyo molo in bwana wuod nyara sumbi wa koro molono bwana penja penjo moro bwana weri gi mano bwana Awera gi rei mondo mo- weri gi rei bwana ge- weri gi rei weri gi rei obedo mos rei konyo ji. rei konyo ji mia moro kendo a- awinji Koro moga jwang' ayudo ka kare bende kaendi wan gi wuod luo ma wiye ler mokalo kendo bende olero kaka bende Raymond Omolo PS osebedo kanyo inde ka konyo ji ah, bura kanyo endi kokalo kuom bende bende eh, chenro moketo mag neno ni mond liete koda ka nyithind kiye obedo kanyo endi makare mano kokalo kuom chenro mare mar bende konyo ji oganda kanyo endi O- odiwo kotigo kae sama kaendi Edmond iwuo gi fans gi eki fans gi osebedo ka soki mokalo wach na gi wach bwana tudo nyakisumo kikethorigo sama inyuome bro koni nadak makati onge koro kama soki to soki in piny runi itimo gigeni life goes on mbui ka wasokore kwaromo wamosire magi gik mawacha wacha e mbui magi internet onge gig- waonge beef gi ng'ato Eh, koketi gi mumama kiwinjo kodonjo ni we mumama kata idhi mbele gi mumama eidha iwe kata idhi kode mbele en yor ariyo Eh, but udonge. mane makelo wa giko machendo masani endi kano kel niko neno jonga junior kama bende ogo mbaka kani bar neno ni weche go eki mag bende ah, mbui ajawa politics kata bende siasa okel ni kanyo endi koda ka bende jolony kaka wan kama endi ji- vijende mapod tindo kata bende Gen Z mayango ni kanyo mathoth nyaka kanyo kutirore kuom bende Mago e gik ma timore pacho ka in gi penjo moro kaka pile nyinga ne ajong junene kama endi en AJ Media riti ma sani endi warom kodi kendo e tielo machielo.